Kera omonto anyekumeti, ng'a abajumbe bane plus eseneta bonsi pi ba Linda Mwananchi bakobwati Sifuna kera eweekend. Na ekero bare ase Sifuna onde toyobwatera omatianyi. Abanto baino mokamanya koimoka mogateba ng'a mokwane nyandamwamu abwate nyandamwamu ngokora ki inche ntachi koboria oboseneta, ntachi koboria obogavana, ntachi koboria obo MP, ntachi korwanera koba ang'e namatiang'i inche ebinto biane ndege online. Bono iga mwaroche ng'oyu Richard Momoimoyo onka ogokwana boigo. Agoteebia Sifuna ng'a rais mtarajiwe, yes, nabo Sifuna arabe president ya Kenya, ntori gokana. Lakini mbichaki eyio ekoorokia gose koga are gochia ase abanto bande ebisaku binde, ing'a nonya na ebiongozi biarenge ang'e na matiang'i bamotamire. Even the leaders barenge ang'e na matiang'i bamotamire. Nobody believes in him.

Na kinya abagusii nao tore negesende kinya ekemanyima gwosoro, nintwe togotebia abanto bande ng'a rais watarajiwa, tobwate amatiang'i igaa. That is very disappointing, kinya totebe rero ekemanyererio igaa. Inche nabatebitie kero kende ng'a inche nomosomeno, ngonacha motu na magega. Onye ongabe kantebitie ng'a mokwa, kwana ekemanyererio ogoka, rero tiga moake. Nabo tigamoake. Tikonyarekana ng'a intobwate matiang'i alafu mama agochia gosifi omongwana onde, mogasoa igoro pi kera omonto karoche. Bono iga nki abaibori bagokwana? Yare koba ng'a nenkoko yakwana ah tari kera omonto momaete, ki bagende ah nabo oranyore sometimes epagapaga are. Ogokwana abarongo tarochi kende onde nabo agokwana kende gionsi. Lakini ing'ana onye onge ogokwana oria kera omonto amanyete Kenya engima, bono iga naende akwaneti ekeswahili, That was a bad picture ekogenda gochia ase chibira ebisaku binde. Timaeti naki onye onga gochia ko recover from this. Nonya the picture abanto babwate ng'a nabe omogavana it is going down significantly. Significantly. Eke onye onga kiagera tagakwana igo ninki? Tiga first of all ndabatebi iga, onye onga gagokwana boigo, Matiang'i ngosiare. Recently nanyore information from a reliable source ng'a onye onkangocha arenge gusii erally eye, tari erally, amatanga ya Matiang'i are koenda. Matanga aywo amanyene onye onga tachieti oo. Matiang'i bieka ochiete oo na abarai bande buna engoko. Kero amatanga aywo agokorokana, agokorekana. Engoko inche akwanete amatiang'i aokwana na ebiongozi binde onyonga tarengeo buna esenator ya Kisii county. Ndeto totegerane iga. Kera aywo onsi agokorekana onyonga Mombasa are. Egento omanyete konyora gionsi pi neke, Mapinduzi oyo okwete.

Abiongosi ebigusii richard momonyonga na abande nabo barenge nabarabwo kware taita taveta bakamanya koimoka bagatiga matiang'i gusii agakora na amatanga naende tari matiang'i oitete mongo are tari mor mokutano o matiang'i orenge na omokutano ore na mwananchi. To make matters worse.

Ebi nebinto naende tokorwa aria twa discuss nomorai oito. Tiagotong'aina,
tiagotong'aina. Mogoaka double chance, onde toyochi kobancha kobua abagusii aba tobwate iga. Let us just be very honest. Ebiongozi biri na mwananchi korwa gusii bwata amato motegerere, nabo mokwoga isiko aria lakini gusii aba mogochorwa ase eng'encho yarinde mwananchi, mogochorwa ase eng'encho ya motienyi.

Momanye egesibuna akorokana ng'a nere oisaine, momoe rieta. Abanto bakore rigaki riria abachumba babwate, bane korwa gusii, batano korwa igaa, ikomi korwa gochia, mani matieng'ete abanto mochumbe nonye na oyomo aronde egemu. Eyio na etabia embe, inche timbwati enchera ende nda describe that, na etabia embe. Naroche igo ogoeta mo describe ng'a oo bakogenda ase matiang'i, bamobrief, mokomobrief kiekio, mogokiria sifuna, mogo reduce matiang'i.

I want you guys barenda mwananchi you make it clear onye moroche ing'a jubilee tekonyara gusii igaa imoka genda linda mwananchi soa ororo moche koba orochi korwa gusii aa mopingane na abanto ba jubilee onye na engoko yao moire ing'a etete gosoa jubilee yaani linda mwananchi echama kiabo asoya onye barongo asoa Anthony kibagende asoa gusii aa torigia abaa jubilee babekwe ororo bapingane. Bakobua well and good, everyone has his democratic right to choose a faction aete kogenda, but motatebie ng'a moche morere matiang'i igaa, gusii antwe nabaya, ng'a matiang'i are omuya ekero more gusii aa, mogosoka ase kosifuna nere omuya, what is your motive? Nki more mo nki nimo champion? Ii ekogera mogokwana matiang'i na omuya ekero more egesaa, ekero more gusii aa, lakini mogosoka isiko ya gusii ekero more abanto bande ebiswahiri, isifuna mogotogia. Nsifuna mogotogia, inki eki gekorokia? Mwasarire gusii yaito, you are degrading matiang'i, mokomogweria inse kabisa, inwe mokoroka na abaye ase ebisaku ase ebisaku binde. Anga ninwe motebi mega ya matiang'i, kagoenda gochia nomorero, lakini goika ne mbuya mwane Mombasa, mwane mpaka Rwanda mochie gokache campaign, lakini inwe obang'ina amatiang'i.

Mbuya mono sana abagusii ng'a chicomments chiaino ase comment section.